Chwech wythnos o wyliau ysgol ar ôl, pal. Cool.
Wedding Blues, comedi romantis y flwyddyn, yn eich sinema leol nawr. O, oh, mae hwnnw'n swnio'n dda. Fy mynd i ffonio Dani nawr, i weld os eisiau ddod. Hiya, Dani! Fi'n mynd i weld wedyn Blues dydd Gwener. Ti eisiau dod? Na, dwi ddim yn meddwl, Glenys. O, oh, na biti. Gallwn ni fynd rhyw bryd arall os o'i ti eisiau. Beth am ddydd llun? Um, na, mae'n iawn. Dwi ddim rili'n really hoffi'r math yno o ffilm. O. Oh.
Wel, falle rhywbeth arall te? Falle.
Drycha Glenys, na i ffonio ti eto, iawn? Ok. Siarad ta ti'n fuan. Na ryfedd. Roedd Dani'n arfer hoffi mynd i'r sinema. O fi'n meddwl fod hi'n edrych yn isel pan nes i weld hi wythnos diwetha, a nath i wneud esgusodion i beidio dod mas ar adeg hynny fyd. Mae fel petai hi wedi newid yn ddiweddar. Oedd hi'n arfer fod mor hwyliog. Bob amser yn chwerthin gyda llwyth o ffrindiau o chwmpas. A phan nes i weld i mam hi y diwrnod o'r blaen, oedd ei falsau hi'n poeni amdani hi 'fyd. Wedodd hi fod Dani ddim hyd yn oed eisiau dod mas o'r gwely dyddiau 'ma. Nath hi ofyn fi os oedd popeth yn iawn yn yr ysgol. Ti'n gwybod beth, pal? Fi'n mynd i weld hi. A well i ti dod 'fyd. Os oes unrhyw un sy'n gallu codi ei chalon hi, Ti sy'n gallu. Haia, Dani. O, oh, ti sy'n na. Uh, O'n i'n meddwl os y ti eisiau mynd â pal i'r parc dy fi. Wel...
Pwy sy'n na, cariad? O, dim ond un o ffrindiau fi. Glenys, sut wyt ti? Ti eisiau dod i mewn? Mam, fi'n ganol gwneud rhywbeth. Dani, paid â bod yn ddigwylydd. Mae'n iawn. Dim ond galw i weld os o dan i eisiau dod i'r parc dy fi, o'n i? Na syniad da.
Byddaf yn gwneud lles i ti fyn mas dan i. Dw i heb fod mas o'r tŷ ers dyddiau. Fi ddim yn teimlo fel mynd mas. Mae Pal yn hoffi e os fi'n dod â ffrindiau, yn dwyt ti, boi? Wel, oce okay te. Wela i chi nes mlaen. Na i mofyn cacenne i chi. Be ti'n ffansio dan i? Mae angen dy fwydo di lan. Dw i heb fod yn bwyta rhyw lawer yn ddiweddar. Paid ffysa'n mam. Mae bob amser yn gwneud ffys.
Mae fe mond yn ffysa'n am bod hi'n caru ti. Falle.
Ond rhyngddi hi ar athrawon, mae'n teimlo fel bethau pawb ar fy ngefn i. Am beth?
Peth yw, fi ddim yn gallu canolbwyntio ar unrhyw beth, fel gwaith ysgol a phethau. Pam?
Be sy'n bod? Sa fi'n hoffi cael ci. Mae anifeiliaid fel bod nhw'n deall fi'n well na phobl. Mae Pal bob amser yn codi 'nghalon i. Ond gall ffrindiau wneud hyn hefyd. Ti'n gwybod? Ie, weithiau. Ond mae'n ormod o drafferth ar hyn o bryd. Well 'da fi fod ar ben fy hun. Mae'n haws rhywsut, a sneb moyn rhywun ddiflas o gwmpas y lle. Hei, ti ddim yn ddiflas. Fi yn dyddiau 'ma. Fi'n gwybod 'ny.

Sneb yn gallu gwneud unrhyw beth. Mae popeth yn 'y mhen i. Fi'n gwybod fod e'n teimlo fel 'na. Ond nath hi helpu fi pan o'n i'n poeni am yr arholiadau. Rho gynnig arni. Plîs.
Fi ddim yn gwybod. Fi ddim yn gallu gweld sut mae'n mynd i wneud unrhyw wahaniaeth. Nath Danielle gytuno i weld Emma. Helo Danielle, Emma dwi. Yn gynta, ti di gweld cynghorydd o'r blaen? Na. Wel, jyst i adael ti wybod fod popeth ni'n trafod fan hyn yn aros rhyngthon ni. Oni bai bod ti eisiau ni siarad â rwy'n arall, iawn? Oce. Okay.
Reit, lle ti eisiau dechrau? Fi ddim yn gwybod, really. Glenys nath awgrymu bod fi'n siarad i ti, os hi'n meddwl bydde fe'n helpu. Dyna pam fi 'ma. Fi jyst yn teimlo'n ddiflas drwy'r adeg. Fi ddim rili'n gwybod pam. Ni gyd yn teimlo fel 'na weithie. Ond ti gallu dod yn well. Nawr bod ti 'ma, gallwn ni weithio'r dwy hyn dan gilydd. Roedd Emma'n lyfli. Ac roedd hi'n rili gwrando arni, Glenys. Roedd hi'n wirioneddol yn gwrando, ti'n gwybod? O, fi mor falch. Nath hi hyd yn oed gynnig i weld fi gyda mam a dad os o'n i eisiau. Fi ddim yn gwybod os fi'n barod i hynny eto, ond o leia mae'n trio helpu. Ydy, a mae dy ffrindiau di eisiau helpu 'fyd. Newn ni ddod trwy hyn. gyda'n gilydd, a nath Danielle ddod yn well. Nath e ddim digwydd dros nos, ond o'i sgwrsio gyda'i ffrindiau a gydag Emma, nath i sylweddoli fod na lawer o bethau positif yn ei bywyd hi. Ac un o'r pethau helpodd fwya oedd gwneud digon o ymarfer corff. Newyddion da i pal!